नमस्कार स्वागत या इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर आए हम अहाँ ई जन आवाज कार्यक्रम में राजेश कुमार चौधरी के अ, सचिव भेला जे छिन्मस्ता गाँव पालिका के सचिव छिए और ओकरा द्वारा आए हम अहाँ बढ़िया से बुझबे कि ई राजनीति आओर जे भी बाते हेतै अहाँ सबके लागि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जे टॉपिक छै ओहिके प्रसंग पर हम अहाँ बात करबै चलू स्वागत यऽ सर धन्यवाद, इंस्पायरिंग योर लाइफ नमस्कार। चैनल पर धन्यवाद सर चलू सर आइके हँ, जे अखनी के अ, नेता और में जे गुण होबाक चाही ने जी अभी के टाइम में अहाँ जनमत पार्टीके रोजने छियै आओर अभीके टाइममे सर नेता बननाइ किए आदमीके इम्पोर्टेन्ट भऽ गेल छै बिकॉज हरेक ठाउँपर नेता बहुते ज्यादा छै कहबै तऽ मतलब एकटा छोटा गाँवमे यदि देखबै तऽ पचासटा सैटा आदमीके घर छै तऽ ओहिमे से बहुते सारा व्यक्ति नेता कहैत रहै छै अपने आपके सर ओना किए छै सर सबसँ पहिने तऽ ई बात बुझऽ पड़तै एहिसँ पुरना पार्टीसभ जे छै ने सब नेताके नाम बदनाम कए देने छै हमरा जनमत पार्टीमे अहाँके सब कार्यकर्ता नेते छियै ककरो अहाँके जे छै से भेदभाव नहि छै ई नहि छै जे ई साधारण छियै आ ई मेन छियै हमहूँ सब एकटा साधारणे कार्यकर्ता बुझियौ पदमे पार्टी देने छै ओहि हिसाबसँ हमसभ एहिठिना जतेक पार्टीके काम छै जागरूक केनाइ जनताके से हम सब कए रहल छी नेता शब्द के बदनाम कए देना छै पार्टी सब ताहि लए जनमत पार्टी के टोटल कैडर नेते छी एकटा अखन बुझियो ताहि लए अहाँ सबके एहि पार्टी में बेसी नेता बुझाइत हैत तऽ एहि पार्टी में भेदभाव नहि छै काम जे करै छै नेता सब छियै ए टू जेड आदमी पुरना पार्टी जकाँ नहि छै जे गुप्त मीटिंग होइ छै कतौ जा कऽ होटलमे बैठ कऽ मीटिंग होइ छै जनमत पार्टीमे ओ चीज सब नहि छै हमसब जनताके बीचमे जाइ छियै ओतऽसँ नेता बनबै छियै होटलमे बैठ कऽ नेता जनमत पार्टी नहि बनबै छै चलू एकदम सही सर लेकिन हमरा अहाँके सर नेता मे कोन कोन एहन गुण होबाक चाही जकरा एकटा नेतृत्व जे हमरा अहाँ एकटा पोस्ट पर दै छियै ओकरा पोस्ट पर हँ, चयन करबै सबसँ पहिने तऽ सर नेतामे सबसँ पहिने नेता मेहनती होना चाही जनताके पक्षमे काम करैवला मात्रै नेता होइ छै अखन अहाँसभ जे देखबै नेतेके पक्षमे काम करैवला सभ नेता छियै जनताके पक्षमे कोइ काम नहि कए रहल छै देखियौ अखन मरि रहल छै किसानसभ हमरा सभके अवस्था एहन दुर्दशा देखै छियै हमहूँसभ एकटा किसानेके बेटा छी ताहि लए कऽ बहुत दुःख होइए जे खेतमे बाली छै खाद नहि छै पानिके व्यवस्था नहि छै सिंचाइके व्यवस्था नहि छै बिजली नहि समयपर दए रहल छै सरकार तऽ बड़ा दुख लागैए जे ईमानदार नेताके कमीके वजहसँ ई समस्या सब आबि रहल छै जनमत पार्टी आइ दुई सालमे एतेक आगू जे गेलै ओ अहाँके सभटा मेहनत छियै आ जनताके पक्षमे काम करै छै ताहि लए कऽ जनमत पार्टी अहाँके विस्तार भेल जाइ छै चलो एकदम सही सर अखनी के टाइम में ना जते भी नेता या जते भी व्यक्ति नेतृत्व कर रहल छै हम्म। जनता के अगाड़ी उभरे के लागी सोच रहल छै हर एक व्यक्ति अपन पार्टी के हम बेस्ट छिए क्योंकि कोनो न कोनो स्लोगन कोनो न कोनो बात कहिए टा दै छै और अहाँ जनमत पार्टी के भेला के ना, नाता से जनमत पार्टी के बेस्ट कर रहल छै उ जनता और कहाँ की कहबे कि नहीं हम दोसर पार्टी से अलग छिए उ चीज केना के प्रमाणित करबे सर एक बेर मौका जनता देते तो हमरा सब प्रमाणित करे ले तो अखनो रोडे पर छी आ एक बेर मौका अहाँ देबै ने एक बेर जनमत पार्टीके तऽ जनमत पार्टी ओ पार्टी छियै अहाँके जे अहाँके दोहरा कऽ जनता लग जा कऽ हाथ नहि जोड़य पड़तै जनता खुद जनमत पार्टी ले अयतै ओ काम कए कऽ जनमत पार्टी देखेतै आ ओ ईमानदारी छै पार्टीमे जे बेमान छै जनमत पार्टीमे यदि कोइ एक आधटा घुसियो गेल हेतै इधर उधर

लेकिन ओहिमे काम करैवला व्यक्ति बहुते सारा एहनो व्यक्ति हेतै जे अपन किछु अप अपलिफ्ट होइके लागि आयल हेतै कोइ व्यक्ति किछु जनता आओरके लूटैके लागि आयल हेतै ओहिमे भी हँ, हमरा तरफसँ ई पर- प्रश्न छल ओहनो भऽ सकै छै कि सर सबसे पहिने तऽ ई बुझू जनमत पार्टीमे जे जते भी ऊपर केंद्र लेवलके नेता छै ने एकदम फिल्टर छै एकदम सब ईमानदार छै हमरा सबके जब पार्टीमे लागल छियै तऽ ओहिना तऽ नहि लागबै देख लिए बात बुझै छियै सङ्गठनमे लागल छियै सब फिल्टर छै आ ओ सब अहाँके समयसँ पहिने टोटल कार्यकर्तोके फिल्टर कए लेतै अहाँके जे भी ओहिमे एक दुई पीस इधर उधर कार्यकर्ता हेतै ओ समयसँ पहिने अहाँके स्थान ओकर भेट जेतै ओकरा एहि पार्टीमे ओकरा ग्रहता नहि भेटतै जनताके पक्षमे काम नहि कए सकतै पार्टीके पक्षमे काम नहि कए सकतै पार्टीके इधर उधर करेतै तऽ ओहन काइडरके जनमत पार्टीमे बास नहि हेतै अखनी के टाइम में जी अखनी के टाइम में हम अहाँ से सोचि रहल छियै कि काल्हि के दिन में हम करबै पार्टी ओहि पार्टी में लेके यदि हँ काल्हिके दिनमे डॉक्टर सी के राउत जी ओ चीज करैके लागि समर्थन नहि करत अहाँ आओरके की लेबै नहि हमरा सबके सर पार्टीके विधान छै नीति छै हमरा सबके एहन पार्टीके विधान छै जे अहाँ कहै छियै ने एखन मेयर सब जे जीत जाइ छै ने वार्ड अध्यक्ष सब पाँच सालके लागि राजा भए जाइ छै जनमत पार्टीमे ओ नियम कानून छै अहाँके जे जनमत पार्टीके एकटा वडा अध्यक्ष यदि जीत गेलै ऊ यदि छः महीना यदि जनता का पक्ष में छः महीना तक पार्टी ओकरा टाइम देते छः महीना तक यदि ऊ जनता का पक्ष में काम नहीं कह सकले तो वही ठा के जनमत पार्टी के वडा कमिटी वही वडा अध्यक्ष का फिरता बोला सके एहन किसिमको कानुन जनमत पार्टीमा छ अरू पार्टीमा नै छ सर हमर सर, पूरा प्रश्न प्रश्न। ई छल जी कि यदि हम अहाँ जे लेवल से काम कर रहल छियै जी। किसान और के लागी अभी के जी। बहुते अपडेटेड किसान आंदोलन चल रहल यऽ जी, और जी। किसान और के लागी आंदोलन कर रहल छियै ओ चीज कहि के जी। या कतौ ने कतौ इहो चीज भऽ सकै छै कि किसान और के लऽ कऽ अहाँ सब अगाड़ी बढ़े के लागी सोचि रहल हेबै कि सर किसानके लए कऽ अब हमसभ कहलहुँ तऽ खुद किसान छियै लगभग एट्टी परसेंट किसाने छै अहाँके मधेशमे

ओकर कार्यकर्ता हम छी हम नहि भटक सकै छी तऽ अहाँ तऽ डॉक्टर साहबके गप नहि करू ओ तऽ बहुत दूर छै सर हमरा सब नहि भटका सकै छियै कोइ भी आदमी कोइ कहै छै तऽ हमरा सबके दस बीस पचास लाख टको दए कऽ कते नेता बजैत रहै छै एकरो कीन लेबै तऽ भ्रममे छै ओ सब के बुझलियै जनमत पार्टीके जे ओरिजिनल कैडर छै ओकरा अहाँ टाकासँ नहि कीन सकै छियै हमसभ किसान आन्दोलनमे लागल छी एखन एहिमे हमरा सबके जानो जा सकै छै हमरा सबके बीस गते छै कि हाइवे केन्द्रित आन्दोलन छै हाइवे जाम करऽ पड़तै हमरा सबके जानो जा सकै छै हमरा सबके जे एगारहटा किसानके जे मांग छै जनमत पार्टीके एकोटा मांग नहि छै सर टोटल किसानके छै जनमत पार्टी खाली सङ्ग दए रहल छै मदत कए रहल छै किसानके आ जनमत पार्टीके कैडर हाइवे पर उतरते गोली खाइ लए उतरते यदि सरकार दमन करते गोलिए चलबे भ्यूस अतः तो कैडर सब पाछू नहीं हटते जनमत पार्टी के हम सब अगाड़ी में सीना तान के खड़ा रहबे ताकि आयल छे पार्टी में लागल छे तो कुछ क्या के जेबे किसान खातिर आंदोलन के व्यर्थ में वहीना नहीं बेवजह खत्म हुआ देवे अहाँ सबके ई किसान के लागी जे आंदोलन जी। कर रहल छी और जे करे वाला छी अगाड़ी के दिन में ओहि के दिन में यदि सरकार अहाँ पर दमन चापन करते

कुछ न कुछ तऽ परिश्रम करऽ पड़तै बिना बलिदानीसँ अहाँके जे छै अधिकार नहि मिलै छै इहो बात ध्रुव्य सत्य छियै एकदम एकदम ताहि दुआरे हमसभ तैयार छियै जे करऽ पड़तै पाछू नहि हटबै आन्दोलनसँ सरकार यदि मुठभेड़ निमतेतै तऽ हमरा सब तैयार छियै मुठभेड़ो करैके लागि लेकिन हमरा सब गोलीसँ नहि करबै बोलीसँ करबै जनसङ्ख्यासँ करबै

हमरा सबके कृषि मंत्री के किया गुहार लगबै छी देश के कृषि मंत्री छी सर नेपाल के छियै कृषि मंत्री ताहि दुआरे समस्या यदि समाधान हेतै तो पहाड़ों में हेतै हिमालयों में हेतै मधेशों में हेतै हर जगह के किसान के सुविधा मिलते कोनो भी कानून बनते तो सब किसान के लागी बनते यह कहल साहब अखनी के टाइम में उ जनमत पार्टी फ्यूचर जे इलेक्शन आवे वाला छै ओहि के लागी की कर रहल छै इलेक्शन के लागी तो सर हमरा सब फुल तैयारी छी हमरा सब वही दुआरे अखन जनता के मांग लए कऽ रोड पर छी इहो बुझियो एकटा इलेक्शने के एकटा अभिन्न पार्ट छी हमरा सब अखन संघर्ष करबे जनता खातिर तो कल जनता हमरा मत देते तो पार्टी आगू बढ़ते तो हमरा सब एकदम संघर्ष में छी आगामी इलेक्शन में

तऽ ताहि दुआरे ओ चीज सब नहि चलतै सर सर कतहु ने कतहु अहाँ कहलियै अखनी के जे किसान आंदोलन भऽ रहल छै इहो अ, मतलब करे के मेन उद्देश्य उद्देश्य कथी छै सर इलेक्शन तऽ कतहु ने कतहु सर इहो ठाम तऽ एक्सपेक्टेशन चलि आबै छै कि हम कुछ करि रहल छी तऽ कुछ एहिठाम से पाबबै आओर पाबबै सर संतुष्टि जँ हेतै किसानके यदि बुझेतै जे जन्म पार्टी हमरा मदद करि रहल यऽ केलक यऽ तऽ ओ किसान जनमत पार्टियोके मदत करतै यदि सर अहाँ जे हिसाब से अखनी के टाइम में किसान और के लागी कुछ कर रहल छियै जी। लेकिन किसान अहाँ और के साथ नहीं देते तो अहाँ और के की अपनेबे किछो नहि अपनेबै सर काम बढ़िया करबै हम्म, तऽ बढ़िया प्रतिफल मिलतै फलके प्रतीक्षा हमरो आरके नहि कए रहल छी हमरो आरके कर्म कए रहल छी फल कर्म करबै तऽ मिलबे करतै ओ आसमे छी

कार्यकारिणी समिति छै हमरा सबके ओकरा डायरेक्शन पर चले वाला छियै सर हमरा सबके कुछो प्लानिंग नहि करै छियै जनमत पार्टीमे प्लानिंग ऊपरे से होइ छै हमरा सबके निर्देशन फॉलो करै छियै जनमत पार्टीमे ऊपर से जे भी निर्देशन देतै हमरो आरके जखन कहतै जतऽ खड़ा हेलऽ ओतऽ हमरो आरके खड़ा होइ छियै केंद्रीय निर्देशन पर जनमत पार्टी में यदि सर हमरा प्रदेश के जी नेता बने के छै तो ओकरा लागी की की कैटेगराइज छै या तो उ बहुते पढ़ल लिखल रहबाक चाही कि एकटा किसान के बच्चा भी रुपया नहीं भेला व्यक्ति भी बन सके छै सर सर जनमत पार्टीमे कोइ भी आदमी अहाँके पहुँच सकै छै सांसदो बनि सकै छै प्रतिनिधियो सांसद बनि सकै छै प्रदेशो सांसद बनि सकै छै एहिमे अहाँके एक पैसा भेदभाव नहि छै अहाँ कर्म करबै क्वालिफिकेशनो देखल जाइ छै क्वालिफिकेशन नहि रहत तऽ अहाँ तऽ सांसद मंत्री बनबै तऽ केना चलेबै ओहो चीज देखल जाइ छै ग्रहतामे पड़ै छै लेकिन जनमत पार्टी अहाँके जे छै एहिमे जे कर्म केना छै जकरा पास योग्यता छै भावीमे ओकरा जिम्मेवारी मिलबे करतै ई सब ढुक्कर हो एहि सबसँ आ एहिमे अहाँके हमरा सब देखै छी टक्काके टिकटमे एक पैसाके चलखेल एहि पार्टीमे नहि हेतै एतेक विश्वास राखू कोइ भी कैंडिडेट पैसा तिर के टिकट नहीं किनते उ पार्टी एकेटा जनमत पार्टी छे ओनली कोई भी व्यक्ति यदि अपना आत्मबल से यदि मेहनती से यदि अगाड़ी तक चलबे वाला छे तो ओकरा देखल के देखल जेते और अगाड़ी तक मूव हो मूव जेते और करते, अगला जी। मतलब सफलता जे लेवल के जे कैंडिडेट में लड़े ला चाहते ओमे ले लेड़ सके छे ओकरा पास क्षमता छे उ काम केना छे तो ओकरा ओई लेवल में पहुंचेते उ पार्टी अपने आप पहुंचा दे छे सर सर अहाँ और के जनमत पार्टी में जी। जे अखनी के पार्टीगत दोसरो पार्टी छै जी बट हर एक पार्टी से अहाँ और में अखनी के ओनली जनता के बारे में सोचे छियै उ चीज कर रहल छियै बट दोसरो पार्टी कर रहल छै हम जनते के बारे में सोच रहल छियै हमहूँ कुछ ने कुछ बढ़िया काम कर रहल छियै तऽ अहाँ सब वही पार्टी के और अपना पार्टी के डिफ्रेंशिएट केना हे करै छियै डिफरेंशिएट सर यदि ओ पार्टी सब विपक्षी पार्टी सब किसान के पक्ष में काम केना रहितियै सर पहिनो कहलहुँ तऽ हमरा सबके ई आंदोलन नहि सङ्ग दिअ पड़ितियै किसानके विगतके पार्टी सब कहै छै हमहूँ सब किसान खातिर मरै छियै तऽ अखन तऽ समस्या छै ने किसानके अहाँ देखै छियै ने समस्या छै तऽ हम ओहो पार्टी सबके कहबै आग्रह करबै जनमत पार्टीके आन्दोलन नहि छियै ई किसानके आन्दोलन छियै अहाँ सब अपन पार्टीके बैनर झंडा लए कऽ किसान आन्दोलनमे यौ जनमत पार्टी अहाँके स्वागत करतै किसान खातिर लड़ू जनमत पार्टी खातिर अहाँ नहि यौ हम आग्रह करै लए चाहब विपक्षी पार्टी सबके किसान खातिर एकर आंदोलनमे अहाँ अपन पार्टीके बैनर लए कऽ आबि सकै छी अहाँके एकदम स्वागत मिलतै अखनी के टाइम में अ, हम अहाँ बहुते की की पास्ट में दीप जलेलिए बहुते अ, मतलब हथकड़ी हँ कड़ी जुलूस भेलै छिटा जुलूस गुरु गाड़ा जुलूस भेलै बहुत सब जुलूस भेलै भए रहल छै सर सर ई एकर पृष्ठभूमि की सब छै सर हल्का कनी

आम जनतोमे आओर सरकारोके देखबै लए चाहै छियै जे देखू किसान रोडपर आबै छै सरकार सब भ्रमो छड़ै छै किसान नहि छियै ई सब सब जनमत पार्टीके कैडर सब छियै जनमत पार्टी तऽ सङ्ग दाइए रहल छै कहाँ जनमत पार्टी कहिए नहि छियै जनमत पार्टी तऽ छेबे केले प्लस किसानो छै से अनुभूति कराबैके लागि ई औजार सब हमसब प्रदर्शन करै छी तर अखनीके टाइममे जनमत पार्टी अपन पार्टीगत रूप से बहुते अगाडि बढि रहल छै अहाँके हिसाब से जी अ, और ई जनता और हरेक व्यक्ति के यदि जनमते पार्टी ज्वाइन करऽ पड़ते जनमते पार्टी में काम करऽ पड़ते तऽ अहाँ जनता के की कहै छियै किया अहाँ में मतलब जनमते पार्टी में दोसरो पार्टी के व्यक्ति आबि के काम करते जनता और के कह देवे जनमत पार्टी में एहि दुआरे हम सबके जुड़े ला कहबे सर जनमत पार्टी एक निर्लोभ पार्टी छे पक्षपात करे वाला पार्टी नहीं छे सर ए पार्टी में जुटबे मेहनत करबे कल के दिन में उपलब्धि पार्टी करबे करते जनतो के उपलब्धि हेतु नेतो के उपलब्धि हेतु कार्यकर्तो के उपलब्धि हेतु पार्टी यदि आगू बढ़े कल जनता के मांग यदि पूरा है तब जनता के मांगो पूरा भेले आ पार्टियोके किछु हाइट बढ़ि जाइ छै सर तऽ ताहि लए कऽ हम आग्रह करबै सभसँ जनमत पार्टी ईमानदार कैडर सभके पार्टी छियै अहाँसभ एहिमे जुड़ू एहि पार्टीसँ अहाँके विश्वासघात कहियो नहि हेतै से प्रतिबद्धता हम करै लए चाहबै आम जनताके अखनीके टाइममे जी। हमरा अहाँके अगाडि कोनो भी प्रश्न या कोनो भी क्वेश्चन के आंसर दै के लागि हर एक पार्टी अच्छे कहै छै जी। लेकिन जनता और के कोन एहन चीज अहाँ ट्रस्ट दिलेबै कि जनता और अहाँके साथमे अभी बफर ज्वाइन करतै और ई किसान आंदोलन में अहाँ सबके साथ देतै तऽ किसान सबके तऽ सर अखने हमसब लागले छी किसान के मेने समस्या छै मॉल खाद बीउ बीजन खाद पानि ई सब अहाँके जे छै से सिंचाइ ओको किसान के भुगतानी पेंशन कार्ड के व्यवस्था ई सब चीज अहाँके यदि किसान के मिल जाइ छै सर तऽ हमरो आरके बुझबै हमरो सबके समस्या समाधान भए गेलै आ किसान आ आम पब्लिक ऑटोमेटिक हमरो आरके सङ्ग देतै हमसभ बहुत मेहनत केने छियै ई जनतामे हमरो आरके देखबऽ नहि पड़तै जनता आम जनता देख रहल छै जनमत पार्टीके कैडर सब की कए रहल छै जनताके पक्षमे काम कए रहल छै कि नहि कए रहल छै ई तऽ काल्हिके दिनमे प्रश्न हेतै सर अखन हम कहि देब सब हमरे छियै आओर पार्टी जकाँ जनमत पार्टी तेना नहि कहतै जनमत पार्टी ओहि चीजपर विश्वास करै छै इलेक्शन हेतै तऽ मत कते जेतै ओहि चीज पर विश्वास करतै अखने हम नहि कहबै जे जनमत पार्टी एना छापि देलकै हो छापतै लेकिन चुनावके बाद ओ रिजल्ट अहाँके सुनऽ पड़तै अखने तऽ हम नहि कहि सकै छियै सर ओहि चीज सर अखनी हम एकटा चीज अहाँके पुछलहुँ अभी क्वेश्चन मे भी रॉन्गो भऽ सकै छै लेकिन ई बिकॉज अखनी के ओ जे मतलब पार्टी छै अहाँ सबके ओहिमे झंडा मे जी। हॉर्न के चित्र रहे छै जी। ओहि के सर पृष्ठभूमि की छै और किया हॉर्न सर हॉर्न ठीके सर बढ़िया सवाल के लिए हॉर्न एकटा लाउड स्पीकर छियै हम अहाँ बजबै अखन एहिठाम तऽ चारि आदमी सुनि सकै छियै सर नहि आ हॉर्न एक आदमी बजतै तऽ एहि गामके एक हजार आदमी सुनतै ई अहाँके प्रचार करैवला बेसीसँ बेसी जनताके समझाबैवला एकटा माध्यम छियै तऽ जनमत पार्टीके लक्ष्यो वएह छै जनमत पार्टीके उद्देश्यो वएह छै जे हम अपन उद्देश्य पब्लिकमे जनतामे फैलाबी तऽ सबसँ नीक छाप ओहि दुआरे ई लायल गेलै जे इएह एकरे कामो छियै फैलेनाइ इएह छापो हमर रहतै पार्टीके एकदम बेस्ट के बोलिए ताहि दुआरे हमरा सबके पार्टी हॉर्न छाप कऽ चुनलकै जनमत पा- पार्टी के हर एक कार्यकर्ता लाल गमछा लगेने रहे छै अ, हर हमेशा ऊ के सर की छै रहस्य सर ई एकटा क्रान्तिकारीके पहचान छै ललका गमछा या ललका कपड़ा या ललका पगड़ी या कोनो भी निशान यदि लाल छै लागल तऽ ओ बुझलियौ एकटा क्रान्तिकारी छियै हमसभ मधेशके एकटा क्रान्तिकारिए भेलहुँ बहुत योगदान देने छियै बैकमे तऽ नहि जाउ बहुत टाइम लागि जेतै एहि मधेश एहि जनता खातिर हमसभ बहुत आइ नहि सशस्त्रे कालसँ योगदान करैत आबै छियै बहुत यातनो सब भोगने छियै लेकिन फिर भी एतऽ आबि कऽ हमरो आरके एखन रुकल छै कतहु ने कतहु विचार सही छै ताहि लए कऽ सर इन शॉर्ट कनि छोटकरीमे अहाँ की बतेबै जनता आओरके की अहाँके पास्टमे की की करने छलियै अहाँ हल्का शॉर्ट में सर हमसभ तऽ की केलियै हमसभ तऽ अहाँके बहुत संघर्ष केलियै हमरा सभके पब्लिकके पक्षमे काम करै छलियै तऽ एक समय रहै सशस्त्र कालमे अहाँके मोबाइली सब हमर मोटरसाइकिल बाइक छीन लेलक मोबाइल छीन लेलक विभिन्न किसिमके हमरा मारपीट केलक हमरा गाम छोड़ऽ पड़ल डर त्रस एहन फैलेलक जे हमरा गाम छोड़ऽ पड़ल हमर खेत तलिकमे अहाँके रोपै खातिर जन नहि आबै डरसँ ओ माहौल बना देने रहै ओहन अवस्थासँ हमसभ गुजरल छी तऽ ओहो टाइममे हमसभ जनतेके पक्षमे काम करै छलिए अहाँके छिन नमस्ता बजारके बचबै खातिर हमसभ रातिके ड्यूटी करिए तीस दिनके तीस दिन तीस आदमी रहिए बाजारमे डकैती भए जाए ताहि लए कऽ हमरो नियन्त्रण करै खातिर अपन बाजारमे उएह चीजके एलर्जीसँ अहाँके माओवादी पार्टी सब हमरो ऊपर दमन केलक ओहि टाइममे मोटरसाइकिल अखन तक फिरता नहि देलक ने मोबाइल देलक ने किछु देलक जब अहाँके साथमे ओहन बर्ताव होइ छलै ओहि टाइममे अहाँके सपोर्ट करैवला छलै कोइ कि नहि छलै कोइ पार्टी या कोइ नहि सर ओहि टाइममे सपोर्ट करैवला नहि पार्टी तऽ छोड़िए दियौ व्यक्ति तलिक नहि रहै पार्टी तऽ दूरके गप भए गेल एहन त्रासके माहौल रहै माओवादीके ओहि टाइममे जे अहाँके व्यक्ति तलिक नहि एकटा दुआरि पर नहि जेतू मदद तऽ दूरके बात करू अहाँके दुआरि पर नहि जाइतू आदमी अहाँके पड़ोसियाके कहि दिअ हमरा कनि ई ला तऽ ओ नहि दैतू अहाँके

समय जे खराब हैत तऽ ओहिठिना अपने बचि कऽ निकलऽ पड़ै छै माहौल अनुकूल नहि रहै तऽ हमरा ओहि समयमे अहाँके भागऽ पड़लै अहाँके पंजाब जान बचबऽ पड़लै सबसँ पहिने आइ जे हम लड़ि रहल छियै तऽ जान बचल छियै तैँ लड़ि रहल छियै जी तऽ ओहि टाइममे हमरा पंजाब भाइके पत्थल कोड़ऽ पड़ै आ फोड़ऽ पड़ै आ लौट करऽ पड़ै ओ काम केने छियै हम छओ महीना गाम जेबै तऽ मरा जेबै आ पंजाबमे छियै तऽ जान तऽ बचल छै कमाइ किछो होइ छै होइ छै मेहनत देखियौ पत्थलके माटिसँ कोड़ऽ पड़े आ तब ओकरा फोड़ऽ पड़े आ तब गाड़ीमे लोड करऽ पड़े ओहन ओहन काम हमरा विगतमे पार्टीसभ एहन एहन काम करेलक गामसँ भगेलक मोटरसाइकिल छीन लेलक मोबाइल छीन लेलक दमन केलक चापन केलक अखन हमरा सब देखियौ वएह आदमी सब ओहि टाइममे केलक मगर अखन तऽ फेर ओतै के ओतै छै कतऽ गेलै पावर अखन वएह राजेश जे पत्थल उखाड़े छलै पंजाबमे अखन सखड़ामे शानसँ रहै छै अपन पार्टीके आगू बढ़ा रहल छै ओ दमन करैवला पार्टी सबके कहबै ओ राजनीति नहि चलै छै बेसी दिन अहाँ जनतापर जे दमन करबै तऽ नहि चलै छै बेसी दिन ओ राजनीति तऽ ताहि दुआरे जनमत पार्टीसँ हम जुड़ल छी जनमत पार्टी अहाँके कोनो भी जनताके पक्षमे आवाज उठेतै कहियो भी जनताके विपक्षमे आवाज नहि उठेतै ताहि लए कऽ हमसभ जनमत पार्टी से अहाँ सब ई किसान आंदोलन कर रहल छियै जी ओ अहाँ सब कब एकटा फिक्स टाइम छै कि ओते ने ओते दिन तक करबै कि ऑटोमेटिक अहाँ सबके मांग पूरा नहियो भेला के बाद में फिक्स टाइम छै कि जब तक मांग पूरा नहीं हेतै तब तक ई जारी रहतै आंदोलन तऽ अखन हमरा सबके निर्देशन इएह छै मांग अखन आंदोलन अखन जारिए रहतै मांग जाबत तक पूरा नहि हेतै या समिति बनि कऽ बातचीत बैठ कऽ टेबुल टॉक नहि हेतै नहि ताबत तक आंदोलन जारिए रहतै एहने किसिमके निर्देशन छै सर हमरो आरके ऊपरसँ चलू हम अहाँ ई जन्य कार्यक्रमके लास्ट लास्ट तक चलि आयल छियै इन इन तरफ तऽ अखनी अहाँ अपन पार्टीके बारेमे या किछु भी उस जन आवाजके मार्फत किछु छुटि गेल छै कहैके लागि जनता आओरके तऽ कहि सकै छियै सर सबसँ पहिने तऽ जनतासँ हम एकेटा आग्रह करै लए चाहबै सब आदमी आम आम जन समुदायसँ जे जनमत पार्टी अहाँके जनताके पक्षके पार्टी छियै जनताके हक हितके लागि काम कए रहल छै से पार्टी छियै आ जनताके पक्षमे आओर जनताके जे भी समस्या हेतै ओहिके पक्षमे काम करतै ई प्रतिबद्धता हम करब आओर सब आदमीसँ आग्रह करब जनमत पार्टीके कमसँ कम अहाँसभ एक बेर मौका दियौ एक बेर मौका दए कऽ देखियौ जनमत पार्टीके कैडर यदि अहाँके विश्वासपर खड़ा नहि उतरतै दोसर बेर अहाँके सामनेमे खड़ा नहि हेतै एतेक कहैत अहाँ सबके चैनलके सब गोटाके हम अपन दिलसँ धन्यवाद दैत हमरा बजैके मौका देलिए दुई शब्द राखैके मौका देलिए ताहिके लागि हृदय दिलसँ धन्यवाद दै दै छी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अहाँ ओते व्यस्तताके बावजूद ओहि चैनल पर आबिके ओते कला टाइम देलियै आओर जनता आओरके अपन कुछ शब्द कुछ अच्छाइ बात अहाँ जनता आओरके समक्ष प्रस्तुत करलियै आइके कार्यक्रम जे अहाँ सब अते व्यस्तताके बावजूद अते बिजनेसके बावजूद भी अते कला टाइम देलियै आइ ओहि चीजसँ अहाँ सब ई चीज बुझि सकै छियै कि ई जनमत पार्टी हँ ई पार्टी काल्हि हँ ई जनता आओरके लागि बनल पार्टी छै आओर ओनली ई जनता बाहेक हँ कोनो अपन कारणवश ई पार्टी नहि जॉइन करि रहल छै ई बुझि सकै छियै सेकेण्ड नंबरमे अहाँसभ ई जतेक भी पार्टीगत एकटा नेता बनै छै ओ नेता बनयके लेल हमरा अहाँके बहुते सारा पूँजी चाही बहुते सारा सारा रुपैआ चाही एकटा पद लैके लागि बट ई जनमत पार्टीमे ओ पद प्रतिष्ठा लैके लागि हमरा अहाँ लग ओनली बुद्धि मेहनत करैके सङ्कल्प रहबाक चाही अहाँसभ पुगि सकै छियै आओर अतबी बुझैत ई कार्यक्रमके आ एंड करब आओर अहाँसभ जे प्रतिनिधिके अहाँसभ कोनो भी पार्टीके होस यदि बोलबै लए चाहै छी तऽ कमेंटके मार्फत अहाँ